Selamat malam begulai ngaku ini maneng. Nama berita bala uchu ini ti semampai bisi mayuh ini datai ngundang duduk enda bala uchu anang baka buang bejagang selepai batu. Anang baka riga ningkap berekah batang betunggih tunsang. Lama ini nak nepas ruai pelandai panjai kitai uchu. Ketegal ti mayuh kuing singkang kaki ngaga ganjuh tikung pelabuh temawai kemali. Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambi bela empit nyepit mimit enda masai ke nadai. Baka ke malam tu, endang iya baka selama, ini bisi mai ke bala uchu tiga iti jerita datai ari bala followed page Iban ti dikirum ke Ayu nuju ini enggau jerita bala uchu ti dikirum nuju ini empu. Jerita keterubah tu ngenang siti utai ke amat kala nyadi ba tubuh sida Apai Ucho Tumpu menya ba urung iya taun semilan belas tujuh puluh tiga. Ini ngena nama Demang nyadika nama karung Ucho tu pia mega semua nama ti bisi ba jerita tu mega nama karung magang awak ke nyamai ini nusi ke bala ucho jerita. Kenu ku Uchu Deming, apai iya diri menyadi bisi empat iku. Nyadi, menyadi apai Deming ke benama Lukia ukai nama amat nya Uchu. Nyadi Lukia udah bebini, Lukia tu ku jerita sida apai Deming chukup manggih nadai tu saleh. Pemanggih iya nya meh ngasuh iya diburu entua lalu diau ba langkau umai kebun. Seduai melaki bini. Nyadi bini Lukiak tu benung nganti ari ke beranik. Bisi menua minggu pia meh seduai iya udah diau ba langkau kebun alai bini Lukiak pen beranik. Nyadi anak Lukiak tu chukup tengik, sigi munyi anak mit ga ko Apai Demang Uchau. laban ke bisi ngabas duai melaki bini ba langkau kebun. Nyadi, lemai siti baka selama meh, nama berengkah silau anak seduai iya berengkah ga nyabek ngai badu-badu. Nyau ngaanse deh ati Lukik tu tadi meda anak iya ngai badu nyabek aum baka ke enda. Uji tu tempalung ke igat mit nya ari mua empelua pia, ku iya meret bini iya. Dinga, bisi munyi urang nimbal ari tanai. Tikau kitu meh lukiak legi aku nyambut iya. Pia ko munyi nyawa urang nya didinga seduai melaki bini. Bini lukiak berasai takut ninga urang ti bejaku nya laban ada urang diau semak enggau langkau seduai iya dia. Nyadi lukiak laban sigi mangah nadai berasai takut iya. Ada chakap iya urang ke bejaku nya tadi. Ambi meh. Nama dek nemu guna ia. Pia ku lukiak ni mau baru. Nama agi deh. Anak seduai ia pun enda memunyi agi. Meda baka nya, lalu digalik ke bini lukiak anak ia ba selap tikai peninduk. Sekali bini ia meda. Anak seduai iya udah biru mulut. Digu sayak nadai engkebut. Dia bini iya nyerah rat nyabak. Meda bini iya nyabak manjang ga lukik tu tadi ngabas. Meda pendiau anak iya baka nya, dia deh lukik lalu ngamak kedap anak iya. Peda tak nadai engkebut agi deh kedap anak iya nya. Nemu meh lukik tu anak iya udah nadai. Seduai pen mai bangkai anak seduai iya pulai lemai nya mega laban ke agi tumu tanah ampai petang endar. Nyampau diri ga ari kebun mulai kediri ke rumah panjai. Serantau jalai mulai kediri nya meh Lukia enggau bini iya ninga orang betabuh ni munyi orang ke bekechap makai utai. Seduai sigi berumban nadai ngetu. Datai seduai ba kaki tangga rumah sida Apai Demang. dia dilukik pen lalu ngangau. Seduai melaki bini enggai lalu niki laban ke mai bangkai anak iya. Nyadi Apai Demang maya nya benung nginsap ba tanjau. Lalu beguai Apai Demang nganak seduai melaki bini iya ti agi ba tanah. Lapa enda niki deh? pia ku Apai Demang nanya. Enggai nyadi niki. Uji ngiga manuk dek dia lalu betesau madah ke urang igat mit udah nadai pia ko lukik nyaut ari tanah. Nama agi deh demang pen lalu besesau apai demang lalu nangkap manuk. Bangkai anak lukik lalu dibai nikik. Lebuh bangkai anak lukik nikik ari pen ujan. Udah datai ba ruai lukik Penusi utai ke nyadi ba sida menyanak iya ba langkau kebun tadi ti ngujung ke anak iya lesi. Sida serumah sama bela beperening pangan diri laban enda nemu nama bangsa utai ke nyaut lukik ba langkau kebun nya tadi. Tang sida serumah sama belaba utai ke nyaut lukik ba langkau kebun nya tadi sigi ukai mensia. Udah nya, lukik lalu badu mangih agi, seduai bini iya pen lalu badu diau ba langkau kebun agi. Neu chau lalau ba jerita tu, enda ngira dini kitai diau, bejaku anang nitihka pemedih ati, anang nitihka pemangih. Nyadi jerita tu ambi ke chunto ambi ke lalau uchu kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua. Jerita kitai ti kedua tu ke sebaka enggau jerita kitai ti keterubah tadi. Nyadi jerita tu dikirum siku uchu ti enggai ditemu nama enggau menua. Nya alai ni ngena nama empina nyadi ke nama karung orang ba dalam jerita iya tu. Orang ti bempu jerita tu suba kenu ku tudah tuai. Menyadi ini iya, Aram Ucok, kitai beratika jerita iya. Kelia munya, laban menua agi pabok antu, menua agi latung, nya meh ke sempama orang tuai, antu baruh dagu. Bisi setaun meh empina udah jadi enggau laki iya, empina pen betubuh bisi. Kenu ko Ucok ti bempu jerita, empina tu ngembuan pemangih nyeligi api ko kita Ucok. Nama utai ko iya enda tau enda diturut ko magang. Ditetak pandak jerita kita Ucok awak ke nyemetak nyamai didinga nadai mayuh lagu. Iya meh datai ba maya beranak empina pen beranak baka orang bukai. Nyadi anak empina indu ku kita uchu sereta manah gamal. Udah empina bih bepanting apai indai enggau entua iya pemulai kediri laban empina enggau laki iya ti diau ba langkau umai. Tang meh empina keran ka enggau laki iya tang laki iya ngai mai iya. Udah laki empina nurum jalai, dia dah anak empina nya beak ngai badu-badu laban ti lapar ka nusu. Tang empina nah ibuh. Engka nak liat ati ninga anak iya nyabek dia deh empina lalu ngambi anak iya. lalu digirau iya dalam kali. Tang meh anak iya enda baka balat semina betu mimit aja ba kaki. Laban angkat ke iya baru ari kali seraya ke bejaku munyi tu ku kita uchu. Lapa entu ungai majuh dek? Pia ku empina nganu anak ati agi min. Laki empina ti nurun jalai nya tadi bisi ninga burung enda manah, iya pen lalu mulai kediri datai ba langgau dia iya ninga nyawa anak iya nyabak. Laki empina lalu beguai niki ke langgau. Datai ba langgau nama umang enda diberi tusu lapar iya wai. Pia ko laki empina nyapa bini iya ti duduk ba dapur baka kena ninga anak seduai iya nyabak. Ka parai menya, pia kumpina nyaut laki iya. Mali dem pia ke umang wai, antu unak bumai, pia ko laki empina nimba bini iya. Ninga laki iya munyi nya empina lalu ngambi anak iya ti agi nyabak lalu bejako munyi tu. Badu di nyabak enggai di tempalung kaku ke tanjok kin. Pia ko empina. Udah empina bejako munyi nya, dinga munyi urang ba baru rumah ba tanah chapu wah. Dia deh siko ari sida iya bejako, Tempalong kito kami nyambut pia ku urang nya bejako. Laki empina lalu nyenguk ari mua empeloa, tang iya nadai meda ayau urang. Semina ninga munyi orang chapuh aja. Lemai nya, sida tiga menyanak iya baka selama, tang penyelai iya ku kita uchu. Udah orang ti nyaut empina bejaku lemai nya, anak seduai tak enda nyabak, enda nusu semina tinduk aja. Malam nya, Empi Noh tinduk lalu bisi ke nyap. Ba ke nyap iya meda anak iya udah tau bejako. Nei indai, udah tu pengelanjur iya meh dek nadai purih pantik agi. Aku pulai, pia ko anak Empi Noh ucau. Udah anak iya bejako munyi nya, Empi Noh lalu tedani laban ari nyau udah kerebak tawas. Lebuh Empina Dani dia iya lalu ngama anak iya, tang meh anak iya sigi udah enda ke kebut agi. Kenu ku cherita Ucok, anak Empina ti parai nya iya nadai manah, nadai malik, nadai tu nya. Empina tu meda anak iya udah nadai, iya pun manjung enggau saban-saban. Ninga Empina ti manjung laki iya lalu angkat. Pagi nya mega seduai mulai kediri ke rumah panjai. Datai ba rumah panjai, anak empina lalu diintu sida serumah, udah tembu semua. Laki empina lalu ningalka empina ku kita uchu. Udah laki iya ningalka empina, empina lalu gila. Suah sida serumah meda empina ba pendam anak iya laban pendam anak empina pansa jalai sida turun. Pama iya meda anak orang lalu ambil iya kumbai empina anak iya. Nyau sebulan dua bulan udah nya empina pe nyau nadai temu sida iya agei. Bisi da hari siti sida serumah pulai turun meda empina gale ba sepiak pendam anak iya. Lebuh sida serumah iya nyau semak empina sigi udah nadai. Bangkai Ning Pina lalu ditumbak ke sida serumah ngimbai anak iya. Kena ku jerita ucok, bangkai Empina enda diintu manah laban bangkai iya sigi udah enda manah agai. Jerita ti kedua mega abis naka tu, kitai mindah ngagai jerita kitai ti ke penudi. Jerita ke penudi kitai tu dipedua uchup ba Messenger ayu lalu diselurik iya baru ngena spear leka jaku Iban ti engkeman pia mega mayuh leka jaku Girau enggau bangsa bukai. Bala uchup ke bukai ti bisi jerita nyelai tau mega bekunsi ba Messenger page mua bup ayu tauka WhatsApp ba ini empu. Anang irau, spear tauka leka jaku ti enda engkeman laban. Genap bengkah turai kita uchu sigi diseruri ayu dulu sebedau ini ngerendut iya keruai kitai. Bah berati ke jerita tu uchu. Ini ngena nama Lina nyadi ke nama karung uchu tu ti bempu jerita. Lina agi biak maya nya taun semilan belas semilan puluh lapan. Anak tudah tuai baru siku. Seduai melaki bini iya diau ba Luz enda bangat jauh ari endur laki iya ti gawa ngaga rumah iya. Bisi deh malam siti, laki Lina nurun nginti ba ai nyingu tinggal meh seduai menyanak aja ba Luz. Pemanjai lu sida Lina nya bisi semilan pintu, bala indun. tiga pintu lalu Iban empat pintu. Bilik sida Lina menyanik ujung sekali tisi bayau muak ke ai nyingung. Lemai laki Lina nginti semina sida menyanik aja ba lus laban bala bukai bujang magang nyau bejegau tudah ba pasar Bintulu ngam maya nya bisi muka pampai. Urung iya pukul sepuluh tiga puluh pia dinga Lina.

Tang semina munyi ke ngeramak dinding aja. Nyau kelama dinga Lina bisi munyi indu singut-singut ngabek. Kumbai Lina bala indun belaya enggau pangan indu sida. Tang iya ketemu Lina nadai siku ba lus malam nya. Semina seduai menyanak iya aja. Nemu utai nya ukai mensia. Lino pun lalu nyerauh. Anak Lino maya nya umur iya tujuh bulan, nyau tebamba lalu nyabak ninga Lino nyerauh sereta manjung enggau sabai-sabai iya. Tang meh, antu indu nya ngasuh iya balat agi nyabak. Ngasuh besai agi nyawa utai nya ku kita uchu. Nyelai munyi sabak utai nya kenu ku Lino uchu mansik amat bepending. Utai nya nyabak, Lino pun nyabak. Sama bela nya bek seduai. Enda lama udah nya, iya pen lalu ketawa enggau naka iya pengeragak. Bengal asai pintu pending kenu ku tudah uchu Lina. Munyi ketawa utai nya kenu ku Lina uchu munyi ketawa siti bideo ti udah dipedua Ayu empai lama. Munyi nya sekali iya ketawa kenu ku tudah tuai uchu. Ninga utai nya ketawa ngemalat nya. Lina pen enda nemu diri luput. Datai laki iya nginti baru meh tudah Lina ngeleda. Nasib anak Lina maya nya empai nemu utai ku kita uchu. Tinduk aja meh tudah tuai maya Lina ti luput. Pagi nya Lina lalu nusi ngagai bala indun dia deh. Siko apai tuai indun lalu ngabas endua nya ngena penemu iya, lalu apai tuai nya pen madah endua lua sida iya nya enda tentu manah. Udah endua orang kelia munya parai beranak. Pia ko apai tuai nya uchu. Bangsa orang ti parai nya enda ga tudah lina nemu laban apai tuai indun nya nadai madah ke iya. Udah nya. Sida sebuat pen pindah ngagai rumah kedai ti lima puluh peratus udah temu. Udah di atap ulih endur diau. Ba endur baru pen Lina bisi meda utai nyelai, pia kenu ku Uchu Lina. Ila Lina bedua jerita iya ti ke bukai baru. Neh, naka tu aja jerita kitai baka kemalam tu, Uchu.